ahee ri perile ka wona mingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela hinkwakunkwaku laha u yingiseleke u ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha mina ni jara mhlengwe mafosi try by force ni ka ni ku tisela kahle documentary leyi taka hi sonto un'wana na un'wana wa ku hela ka n'hweti laha eka n'hweti leyiwani wena mingiseri tanihiloko i swi tiva leswaku january i n'hweti ya ku va vana va tlhelela exikolweni hi va hi ka hi vulavula hi ku va vana va tlhelela exikolweni laha hi nga burisana na vaendzi va ku hambanahambana laha ni tshembaka leswaku wena mingiseri u ta dyondza swo tala eka madyambu ya siku ra namuntlha khetsa swinene ka wena themzana reloaded loko hi lombe nkarhi ku va hi phamela vayingiseri swakudya swa tindleve ka madyambu ya siku ra namuntlha hi vile na nkateko wa ku burisana ni un'wana wa vadyondzisi exikolweni xa le hansi xa gazankulu lexi kumekaka endhawini ta le soweto exawela laha hi nga la ku tiva leswaku xana ku nga va ku ri mintlhontlho ya njhani leyi va hlanganaka na yona tani hi xikolo a hi twenini hi mina mkhari gp gp i lo giyani philip i swiphiqo leswi hi nga na swona la xikolweni xo sungula ndzi vona vusweti vusweti xikolo lexiwani byi le rivaleni swinene hikuva vana vo tala va huma lomuya va nge leswi kota camp tindhawu to fanele va phumula mikachi va protea staff na tin'wana na tin'wanyana to tala va ta hi mabazi haleni vo tala va vona hi vona va lavawani va pfumala tintangu nkarhi wun'wanyana na uniform loko va mbala nkarhi wun'wani wa swa ku vulo siyeriwa so hina hi nghenisa xandla tanihi xikolo hikuva hi kombela vatswari lava vana va vona va nga pasa grade seven va grade eight va siya mpahla leyi a va yi mbala hi mukhuva lowuwani hi vona swo tala swa swa antswa kumbe swa hi pfuna hikuva hi kota ku vona lava ongeti a va na a va na yona mpahla leyi kumbe yunifomu leyi ivi hi va kota ku va ambexa le ku sunguleni leni a ku ri mhaka ya titlilasi gazankulu xikolo xa hina xa kula lembe na lembe hi vona hlayo tlakuka ya henhla se sweswiwani swaku lembe ri nga hela hi kumeke i ndzawulo ya dyondzo yi hi phalala hi four titlilasi this year kumbe lembe rin'wana nyan'waka nakambe hi vona titlasi kambe tinharhu se eka leswiwani hi ku ya hi mina se swi lulamisiwile hi vile nakambe na nkateko wa ku burisana na un'wana wa swidyondzeki eafrika-dzonga kusuka euniversity of south africa kumbe unisa laha hi nga lava ku ta tiva eka vona leswaku xana mbuyelo wa ka ntanga khume eka lembe leri ri hundzeke ra 2022 wa antswa kumbe a wu antswike a hi twenini hi mina professor gezani baloyi kusuka eunisa eh, college of graduate studies eh, ni head ya quality assurance um, the results ta ka grade 12 hi vone eka class ya 2022 ku ve na ku antswa ngopfu swinene kambe va tlhe va tirha hi, hi marito yan'wana um va antswise mbuyelo wa vona kusukela lembe leri nga hundza class of 2022 yi endlile leswaku hi va proud eh, mina mina dr solipowe ni deputy registrar a tshwane university of technology eh ti-result ka matric eh, muhaxi ti tlakukilinyana eh ku compare to last year eh challenge leyi nga kona leyi vonaku ka ti university i mhaka ya ku ya ti subject combination mi kuma ku n'wana u endla maths eh, literacy hala tlhela u endla science u endla life science kambe la ku endla engineering so hi leswi kumaku swi nga na challenge kona kambe ni ngo vula ti hi le ta limpopo limpopo ti tlakukile eh, more than 5 percent eh, leyi nga kona hi le ka 72,2 percent loko ni nga hoxisi eh, ti hi vona improvement ngopfu na ku va xifundzha xa limpopo xi va xi kotile ku va xi pasisa ngopfu ka debachela hi nga kuma position 3 ni vona swi va swi ri kahle ngopfu loko ho kota ku khomisa sweswiya emaheteleleni hi nga tlhe hi kota ku ngetelela nyana hi va ka nyana at least ka top 5 loko ho kota ku phuxa hi sapotana na ti-stakeholder hi sapotana na mfumo wa hina wa limpopo hi sapotana ti-stakeholder ti-tvet college vanhu hinkwavo lava va nga ka ndhawu ya dyondzo hi kota ku pfuna vana va hina na ku va hi khensa na tihosi ti play a very important role ka lembe leri because loko mo tsundzuka kahle hi ve na indhawa lembe leri hi february na premier laha a hi a hi kota ku va hi ayina pa ti-challenges leti nga na hi nga va na tona ivi hi kota ku va hi va hlamuseta ku ri leswi fanele ku va swi endliwa i yini ku ri hi kota ku improve ti-result hi leswiwani hi zamile nyana ku improve ti-result hambileswi hi nga ka xiyimo xo hetelela kambe hi hindzi litration holder leyi va yi lavaka ya seventy percent ya ya ya mfumo ka department ya ya education so eh, loko kombisa sweswo hi ta hi ta ya phambili eka matirhelo hi vona xifundza xa xa xa free state xi xi ya mahlweni xi tirha swinene laha va nga khoma number one eh hambiloko ku ve ministara va nge te hi nga languti ngopfu mhaka ya tinambara kambe i xifundza lexi xi nga rhangela swifundza hinkwaswo ku landzela xifundzha xa gauteng um limpopo i xifundzha lexi xi nga kumeka xi ri endzhaku kambe na xona xifundzha lexiwa xi tirheni ngopfu swinene hi ku se xi le ka tlasi ya 70 percent hi suke aka va 60 se hi nghena ka va 70 um eh, i xifundzha xa vumbirhi hi ku antswisa mbuyelo um hi vona na vana vo tala lava nga tirha ngopfu swinene Eka tidyondzo ta metse na sayense, hi vone n'wana wun'wana kwala Limpopo eh, wa ku huma tindhawu ta, ta va Xikusese, Xikusese Secondary, la loyi a nga xiximiwa hi ministara hikuva a kume eh, eh, eh, total eka ti-subject tinharhu ku nga accounting maths na science leswi swi kombisaka leswaku mathicara ya tirheli swinene tinhloko ta swikolo ti tirheli na muganga yi tirheli na yona ndzawulo ya ya ya ya dyondzo ya xifundza yi tirhile swinene so mbuyelo lowuwani wu ye wu ya nghena eka matimu hikuva i mbuyelo lowu nga kumeka wu tlakukile ku suka eka malembe ya va 2019 na ku tshemba ngopfu swinene leswaku tlasi ya 2023 yi nga yi teka yi hisa kwale ntsungeni ka va 85 percent loko yo hisa ka va 85 percent ku ta va hi ta va yi tirhile ngopfu swinene hambileswi hi nga langutananyana na mintlhontlho kambe vadyondzi eh, va 20 va tlasi ya 2022 va ndle leswaku hi hi- hi tinyungubyisa swinene hi ti ba xifuva hikuva a ku nga ri na munhu na wun'we loyi a ehleketeleni leswaku hi nga tirha ku hundza eh, eh, tlasi ya 80 percent so swi nga leswi hi tirhe ngopfu swinene hi hlamarisiwa swinene na hi xifundza xo fana na kwazulu-natala i xifundza lexi xi nga hlaseriwa ngopfu hi mukhukhulu kambe eh, na xona se xi nghenini ka tlilasi ya 80 percent loko hi ta va hi vonini ka ku, ku, ku andlariwa tinhlayenhlaye ta kona xifundza xa free state va teka dyondzo ku ri xiphiqo xa provinsi xiphiqo xa muganga swi nga leswi va seketela swikolo loko wo famba eswitarateni swa madoroba hinkwawo ya tiko rerhu ra afrika-dzonga hi ku ya hi swifundzha hi ku hambanahambana ka swona lomu eswitarateni i ta kuma vanhu va ka va phakela maphepha lama kombaka leswaku ku na swikolo swo karhi leswi vana va nga yaka va ya titsarisela eka swona khombo ra kona hileswaku swin'wana swa swikolo leswi a swi titsariselanga na ndzawulo ya dyondzo eafrika-dzonga se hi swihi leswi vana kumbe vatswari va fanele ku swi kambisisa va nga se titsarisela eka xikolo xo karhi ke loko n'wana la ku ya ka ti-tvet college kumbe ka tiyunivhesiti lexi swi sungula i fanele a rhanga languta ku ri yunivhesiti yaleyo kumbe college yaleyo yi rejistariwile na loko se a chekile ku ri no college yaleyo na yunivhesiti yaleyo swi rejistariwile na a nga swi cheka kawula ka department ya higher education kumbe a cheka na vasaqwa kumbe a cheka na na lava va council of higher education ku ku ri a kota ku va na registration number ku ri himpela xikolo xiwani xi xi xi xi register-riwile na hi kuma ha xi a ma heteleleni n'wana i ta hetelela a ya dyondza a kuma ku xikolo xa xi a xi register-riwanga ivi mali ya vatswari ya vusiwana leyi va nga yi tirhela ku vava ivi ya ya dyiwa registration ta ti-college um muhaxi naswona swi important ngopfu

swi va swi kha swi tiveka ivi ku na leswi vitanaku i senate eh, of of senate of university i academic board ya kona kasi ka ti-tv ti ti-academic board va swi kota ku va kota ku lunghisa va lunghisa na department of high education lava tirhaka hi hi curriculum development so a va ti languteli swo fana sweswiya and va languta na ku ri nqf level i ti le ka level mani ti-course teto nkarhi un'wana mi ta kuma ku muchudeni u endleni mani a kuma ku eh, nqf 11 a yi pfumeli ku ri a nga hundza ka ka ka next level vanhu vo tala eafrika-dzonga a va swi koti ku hatla va titsarisela na tiyunivhesiti hi ku hambanahambana ka tona xana switandzhaku swa ku va n'wana a hlwela ku titsarisela na yunivhesiti hi swihi ke ku va n'wana a nga endlangi eh, ti-applications eh, eka lembe ri nga hela for lembe leriwa ra 2023 swi na switandzhaku ngopfu because i hetelela a ya chuza ti-career leti mi kuma ku a nga laveki tona ivi loko a chuza career to ka nga laveki yona mi kuma ku a xikarhi ka lembe u hetelela a feyila ene loko u feyile loko mo languta kahle dyandza ya kona nefsas yona yi va fanelaka ka nkarhi wa sweswi loko se a va a feyirile nefsas yi nge he koti ku tlhe yi n'wi hakelela ka lembe leri taku loko a lava ku ta a yunivhesiti kumbe a ya a tibet college hi swona switandzhaku swa kona sweswi nkarhi wun'wana mi kuma ku van'wani va rhobiwa van'wani va tlela handle ku na ku na swo challenges leti hi ti vonaka lomu lomu tiketeni a tiyunivhesiti hi ku hi mhaka ku hina vatswari a yi encourage na hina vana va hina hi va sala ndzhaku hi vona ku himpela va registarile na

byi tinyike mandla etikweni rerhu ra afrika-dzonga ku na vana lava pasaka va pasa kahle swinene kambe hikwalaho ka ku va vatswari va vona va nga ri na mali ya ku va yisa exikolweni va hela va lo titshamela emakaya va nga ri na vumundzuku se hi la ta tiva ku xana loko n'wana a pasi kahle ivi a tsandzeka mali ya ku va a ti yisa xikolweni a nga pfuneka njhani munhu la nga aplaya loko mo languta kahle since 1994 ku va na mfumo lowuntshwa government ya afrika-dzonga yi le ku pfuneni swinene ngopfungopfu hi tlhelo ra hala ka nefsas machudeni hinkwavo va hakeleriwa ni va vula ka ti-26 public institution um eh, ti-universities na 50 ya ti-tvet colleges vana va hakeriwa ku na ti-allowance va hakeriwa na ti-accommodation swilo hinkwaswo swi va swi tshamisekile so ku encourage ku vana a va apply lava vo ka va lavaka tibazari ti tele tikhampani leti pfunaka eh, machudeni mhaka ya tibazari hambi kwala mi tirha kona muhaxi wa sabc va pfuna machudeni hi mhaka ya tibazaris ya eh, vana va kota ku pfuneka hi swihi leswi vadyondzi va fanele ku swi tekela nhlokweni ngopfungopfu endzhaku ka ku huma ka mbuyelo wa ka ntanga khume sweswi mbuyelo wa ka grade eh, 12 eh, u humile eh, vana va pasile i ncini lexi va fanelaka ku langutana na xona xo sungula vana vo talo va endlile swikombelo eswikolweni swa le henhla ku nga ka tiyunivhesiti hambi ku ri ka ti-tibet colleges na swikolo swa ku hambanahambana swa private swa public so eh va fanele va tshama va karhi va va languta mintsariso ya vona ma swi tiva mahaxi na vayingiseri leswaku mhaka leya ya ya ku va ta famba kunene va va vutisela kumbe va va va landzelerisa mintsariso a swa ha tirhi masiku lama ti-walk in application lexi nga kona va fanele va languta ti-email address ta vona loko va nyikiwa ti-ovhara tiyunivhesiti ti va nyika tiofara a va ngoti va teka tioffa letiwa hikuva loko vo teka nkarhi um va swi kota ku hindzisa offa va yi yisa ka un'wana then xa vumbirhi tifoni ta vona a va tshami va nga cincacinci ngopfu ti-south bank ku ndlela ku loko va ta va contact va kota ku va vona ku na tilayini ta ku tala lomu a tiyunivhesiti vana va le ku ringeteni hi matimba swinene ku va va titsarisela leswaku va ta va na vumundzuku lebyinene khombo ra kona tin'wani ta tiyunivhesiti kumbe tikholeji leti vana va yaku va ya ringeta ku titsarisela eka tona a va le ku amukeriweni hikuva ti tele na swin'wana swiphiqo swa ku hambanahambana hi vile na nkateko wa ku burisana na van'wana va machudeni hi twa leswaku ku titsarisela eka tin'wana ta tiyunivhesiti ta kwala eAfrika-Dzonga swi famba njhani yike nakona va hlangana na swiphiqo swa njhani mina nyeleti chauke ni huma ka malamulele dyondza kwala tshwane university of technology so far ti-registration ti le ku fambeni kahle um vana ve le ku register-eni problem ya hina a ku ri for NSFAS ka ma first year va nge za yi yo vuyisa ti-S_M_S ti-funded students so last week vana a va lava ku register loko vana va lava ku register a hi boheka ku endla yini cause va block-iwini a hi boheka ku yini. va hakela ti-one point five vo tala va phuxaka va fa va hakela ti-one point five ku va endla yini va secura space so va hakelini vo tala va ti-one point five ku va ta endla yini va ta e, e, kuma space va rejistara va rejistarini a ve masini a va nge za va rejistara van'wanyana a va nge za va rejistara ma-first year and like loko hi cheka na namuntlha a ve za va kuma ti-sms so still va ha ri ku hakeleni ka ti-one point five lip ya problem i nsfas ya yena problem ya yena ko va nsfas ntsena so so far i-registration process ya ti-registration le ku fambeni kahle but last week hi ve na problem yin'we a yi nga kota ku a yi nga swi koti ku ri i register ku va ni a yi blokiwini nsfas a yi nga ta hakela and nakona nakona system ya, ya hina a, a yi ri hanzi so mara va yi lunghisini yi vuya yi va backup and then registration so far yi fambeni kahle masinya va unblockiwini uh, sweswi a ni hi vone statement xa xa xa ka xa va blade va va va yi byela ku ri ta swi kota ku register vhele yi registerini na mina ni munhu ni munhu ni ni munhu wa vanhu vo register vo va va register va va registerini va masinya mara ma first year sweswi vo tala a va swi koti ku register cause Bate list ya vona yi ta sendiwa i ti 56 ta february so vo tala va le ku tihakeleleni va le ku tihakeleleni 1.5 mara challenge yi faceaku sweswi yi ya ku lavo vo huma from disadvantage backgrounds a va swi koti ku ri va va hakela mali yale va fanele va ri va rindza ti ti 5 or ti 6 ta ta february mina hi mina clifford xivambu ni huma giyani aka miningilisi a mi nge block three ya ni vona kha ti famba kahle mara ko va na kinga yin'we ntsena kinga leyi nga kona i kinga ya ya ti-nsfas nsfas a yi seza yi yi approva machudeni lamantshwa so tolo yi vu yi approva machudeni lama khale ku ma provincial funded so tona ti-registration ti famba kahle ka tiyunivhesiti kwato mara kinga i ku machudeni lama nghenaka ma ma first year a ma funded so ma faneleke ma humesa ti-1 point five laha hi nga kona la team la la TT ma fane ma humesa ti 1.5 ma kota ma ta kota ku register va ma unblocker ma kota ku register hi mhaka ya ku NSFAS a yi se za yi va fanda yi za yi va fanda ku va nga kotela ku register mahala a university yin'wana yin'wana so loko va lava ku register va fanele va humesa ti-registering fee mara so far register state na ku famba kahle mara only ka vanhu lava va nga na mali yo hakela registration fee la TT ku nga 1.5 le ku sunguleni ka documentary hi vulavurile kantsongo hi vana lava hlwelaka ku va va titsarisela lomu ya tiyunivhesiti a hi tweni leswaku van'wana va machudeni va tsundzuxa yini machudeni kuloni lava hlwelaka ku titsarisela advice yanga kha vhathu vhane vha vhori vha litsha

eka tiyunivhesiti hi ku ri tiyunivhesiti ti ti kuma swikombelo swo tala ngopfu a va languti na timhaka ta ti-tvet college ti-tvet colleges eh ti ti ti ta va va- va swi kota ku nyika swa tipfuno eka swa timali va nga ka ti-tvet colleges eh na ku na ku na ku na ku hlawula mitirho leyi va faneleke ku dyondzela ku dyondzela yona eh ku na mitirho yo fana na tidyondzo ta vurimi loko hi languta hi vulavula hi timhaka ta ku dyondza i tidyondzo ta vurimi um a hi languti ntsene ku rima ntsene ku na swo tala leswi nga ndzhaku eka tidyondzo ta vurimi science of agriculture so swi tele ngopfu leswi va nga swi dyondzelaka va tele vana lava nga pasa kambe swipeyisi i swintsongo ku nga yona mhaka loko va nyikiwa ti-offera a va nga koti va teka ti-offera um lomu ya ti-college hambi ku ri ka ka ka ka ka tiyunivhesiti ku na ku na ku na ti-section kumbe ti-unit leti vulavulaka hi timhaka ta va-career guidance and counseling my advice to them like ka vona for sweswi i ku a tut va ri ti-costful and they ringetile so ku kumeka ku hi va kombisa ku vana va xikolo lava lavaka ku kuma space i vangani va tele ku fika kwihi mara va hi byela ku yini ti-cost full so a ni ta va advisa ku for now ka nkarhi wa sweswi or a va yimelanyana hi ku na hina va hi tshembise ku by next week next week monday va ta va vona ku um space xi inani cause ku na vana vana lava nga in apply a tut ku na lavana la nga apply tut va acceptiwa and then va nga register va accepta ka tiyunivhesiti tin'wanyana va register so for sweswi a va ri ku clearing ka vana laveya so by next week hi ta va kota ku vona ku space se lexa vanhu vangani ivi va ta kota ku pfula ti-course tinani so a ku ri na laha ti-space ta ti-faculty tin'wana a va ri ku ringeteni hi matimba hikwamo ku ri va eh, ku lava kun'wana lava va nga ti- va nga na ti-cosful lava nga na ti-cosful a va ringeta hi matimba hikwamo ku va va nghenisa va va endlela ti- ti-space ka ti-faculty ta vona ku vile na timhangu ta ku tala laha eafrika-dzonga laha vatswari va nga sala va nga swi tivi leswaku va ta ka mati va sweka yini ni vula leswi hikuva van'wanyana va vana va suka emakaya va ku va ya eswikolweni vatswari va fanele no rhumela timali ta swakudya timali ta rhende na timali to hakela swikolweni kambe vana va fika va endla swihomo endleleni va nga ya exikolweni mali leyi va rhumeriwaka hi vatswari va tidyela se hi swihi leswi vatswari va fanele ku swi endla ku kambisisa loko hakunenenene vana lava va ri exikolweni Muhaxi, sweswi hi tirha ka xiyimo swin'wana swo tikanyana ku na leswi swi vitanaku poppy act protection of personal information um loko n'wana a ri under age yes vatswari va nga swi kota ku va va kota ku cheka ku ri um n'wana wa vona wa swi kota ku wa ya titlilasini na wa tsala ti-exams wa tsala ti-test to fana sweswiya kambe loko ku ri ku a nga a va a va sure va fane va tihlanganisa na. na na na university management university management yi ta kota ku yi na right ya ku hi vitana muchudeni yaloye ku ri please ku na vatswari wa wena but hi kombela ku ri um matswari wena mi lava ku ta tiva one two three ivi a hi nyika that consent kambe loko ku ri ku ku na leswin'wana swo ka swi nga fambeleki hi ku machudeni hi na hi na admission policy loko hi vona ku hi mpelampela leswi a swi endlaku a swi a swi fambelani ende vatswari vona va hakelaka tifisi ha swi kota ku va hi n'wi byela ku phela loko swi ri so hi nga nyiketa vatswari wa wena ti-result hi mhaka ku hi vona va ku hakelelaku ende hi va hi trayile eh, all angles ti-avenue hinkwato ku ri muchudeni loyi a kota ku pfuniwa and i fanele a va transparent ni le ka vatswari va yena sweswo ka wena mingiseri wa munghana lonene fema komba ndlela ni le ku tshembeni leswaku hi le ku fambeni swin'we nakona a wu famba swin'we ntsena u le ku dyondzeni ka swa ku tala eka madyambu ya siku ra namuntlha eka documentary leyi ku na mhaka yin'wanyana laha eafrika-dzonga leyi yi ndzi vavisaka swinene vatswari va ku tala a va na mhaka ngopfu na ku landzelerisa tidyondzo ta vana va vona n'wana wa ya xikolweni a vuya a ya xikolweni a vuya lembe hinkwaro khe mutswari na siku na rin'we ra mhamba a nga si tshama a lava ku xiya kumbe ku kambisisa loko n'wana wa yena a ri ku endleni ka mintirho ya xikolo se xana vuxaka bya vatswari na vadyondzisi eswikolweni byi njhani ke um ni ta hlamula ni nga ti tinyingi ni ku la xikolo lexi ni nga tivi kun'wanyana vatswari va kahle ngopfu sweswiwani vhiki ra ku hundza a hi ri na open day laha hi nga tlhela hi hlamala i va sapota swinene a tlasi ya ya mina ya grade five c ku lo va vatswari vanharhu kumbe munhu lava nga swi kotangiki hi tlasi va ri forty two etlilasini ku tete tinani wa vanhu wa tswala na tin'wana tlasi hinkwato hi nkarhi na nkarhi hi vona vuseketeri kumbe support leyikulu ya vatswari a va hi dyisibisi ka sweswi ene a ka mhaka leyi beti mafosi hina hi vona ndlela ku le ndzhaku tirhisano lowukulu swinene eka vatswari na vana xikombiso namuntlha dyondzo ya namuntlha yi lava n'wana mutswari na mudyondzisi se hi va ntirhisano swinene vatswari va fona nkarhi un'wana loko n'wana i faka ya a tlanga va fona hi mukharhi n'wana yin'wani vhiki hinkwaro a nga zangi a ni byela ku i na homu wena kumbe ntirho kaya xana i ntiyiso ku a ku va ri na homu ku na kumbe u kuma munhu wo tlanga na so va vatswari va namuntlha a ni ku bele because most of the parents i vanhu va va 1980s ku 78 kwalaya i va xinamuntlha va nghenelela ngopfu and va vutisa ngopfu wa timhaka ta ku agm hi vo december hi laha vhele loko swin'wana swi nga khomangi kahle kumbe matirhelo man'wanyana a va khomi kahle va kota ku va vutisa swivutso hinkwaswo ivi hi swi hi va clarify hi va hi va hi va va va va va clear ka swin'wana na swin'wana hikuva hi answer question ta vona hi ndlela yaleyo so ku na ntirhisano lokulukumba ngopfu ka vatswari na vadyondzisiwa hi yo mhaka hi ku ya hi mina ni vona va lava fasa kahle hikuva vona va va hoxa xandla ngopfu hi sweswi kona muyingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela wa ha tshame na mina eka madyambe siku ra namuntlha eka documentary leyi vulavulaka hi ku tlhelela exikolweni kumbe back to school ku na vanhu va ku tala eafrika-dzonga lava tsakelaka leswaku va nga antswisa vutomi bya vona hikuva va tlhelela exikolweni kambe va twa va ri na ku chava hikuva va langutisa malembe ya vona leswaku se i vakulu nakona loko vo tlhelela eswikolweni va ta tikuma va ka va dyondza na vana va vona xana vanhu lava kutani va nga endlisa ku yini eh, ni ri mhaxi ku na ti-abet eh, center na kwale Limpopo ti kona leti ti controlaka hi ndawulo ya ya ya dyondzo loko hambi ri na 30 years or na 40 years wa ya ka ti-urban center i fika ya dyondzo ya register matric ivi kota ku pasa i nga ta vo unisa i nga ta vo ti-dut i fika i dyondza i nga tlhe i nga hetelela i ri i ri mistress or i ri tichara or i ri nurse so swi ya hi ku wena i va i tiyimiserile na um hi nga languti ku ri no mfumo wu le ku pfuneni three hundred and fifty loko mi languta mhaxi mi breka hansi a yi a yi endli nchumu yi tsanana kambe loko ho ya exikolweni hi kota ku va hi phuxa hi ya phambili swi ta kota ku va swi hi swi hi hanyisa swi hi pfuna na tifamily ta hina na titsongwana ta hina lava lava nga kusuhani na hina va lava ku pfuniwa hina ku na vana va ku tala va endlaka swihoxo eswikolweni ni vula loko swi ta eka ku hlawula ti-subject leti va ti dyondzaka leswi swi nga endla leswaku va hela va nga amukelekanga etiyunivhesiti kumbe ti-college leti nga kona laha eAfrika-Dzonga xana Ku hlawula ti-subject swi na xiave muni eka ku va n'wana a amukeriwa kumbe a nga amukeriwi eyunivhesiti? Yes, nkatsakanyo wa ti-subject teto ta machudeni loko va ha ri ka ndhawu leyi le hansi na wona wu wu na nkoka ngopfu hi ku loko ti-subject ta vona ti nga tshamisekanga a va swi koti ku va kota ku va va amukeriwa ka ka tiyunivhesiti ni nga mi nyiketa xikombiso mi kuma ku muchudeni i la ku ndla. eh maybe mechanical engineering or mega mega electronics mara mi kuma ku a nga endle pure maths u endla maths literacy a endla na agriculture a nga endle physical science muchudeni lo a nge ngheni ka ka ka engineering so swin'wana swi va ku va ku ri ndhawu leyo dyondzo leyi a yi fanele yi kuma yi karhi yi yi pfuna ni loko a ni kha ni hlamuseta ku ri loko wo kota ku endla good subject combination swi ta va pfuna machudeni lama va kota ku ku ku ku humelela ende kasi hi fanele hi sungula hansi from magrade grade one hi maker sure ku ri ti-subject leti machudeni va hi va dyondzisaka ku ya henhla swi ta hi pfuna ku ri loko output ya vona loko va va va fika ka ka grade twelve loko hi vitana ku n q f level four swi ta hi pfuna ngopfu ku ri swilo swa va va va va nga hlupheki loko va fika ka tiyunivhesiti maxa vana va ku tala eafrika dzonga a va swi tivi leswaku loko va ri karhi va dyondza xikolo va va va nga hlawula career muni kumbe va nga hlawula tidyondzo ta njhani a ku na vuxokoxoko ngopfu loko swi ta eka mahlawulelo ya tidyondzo vana vo tala a va swi tivi leswaku va nga pfuneka kwini va nga pfuniwa hi mani nakona va nga hlawula tidyondzo ta njhani leti nga ta fambelana na vona leswaku va ta va na vumundzuku bya kahle xana vana va muxaka wolowo va nga pfuneka njhani loko va twa va lava ku tiva swo tala mayelana na tidyondzo leti va faneleke ku teka va nga ya va ya vutisa kona then na lomuya makaya ku na ti eh, eh, multi-purpose center khale a yi vulavula hi ti-abet center a ka ti-multi-purpose center va nga ya va kuma vuxokoxoko mayelana na tidyondzo leti va nga ti ti tekaka kumbe xana hambi ku ri ku kuma eka vadyondzisi va ti-life orientation kwalomu eswikolweni a va va letela hi swona va nga tlhela va tlhelela ku ya twisisa timhaka ta tidyondzo leti va nga va nga ti tekaka then lomuya tiyunivhesiti hambi ku ri ka ti-tvet college ku na leswi va nge i i orientation mahaxi eka orientation va nga ya vana va nghenela ti-orientation classes Orientation classes ti ta va pfuna leswaku va va va va na vuxokoxoko kumbe va va na vutivi mayelana na yunivhesiti yaleyi va nga ta va nghena eka yona eka swa matshamelo loko ri na ti-orientation classes tona tetiya a va ringeti ku endla ti-network hikuva orientation hi vulavula hi mavhiki mambirhi a va endli ti-network ku ndlela ku loko se va sungula ku dyondza va ta kota ku ku vutisa

vona kotwa i n'wana wa le kaya vona ni mbuyelo wa vana a wu nyawule vana va suka va sukela swikolo leswi nga kusuhani emakaya leswi nga kwala giyani malamulele thoyandowu na kwala pulukwana hi lavaya va famba va ya lava swikolo lomu ya vo cape town lomu ya vo joni se hi la ta tiveka madyamba siku ri namuntlha ku ku nga va ku ri na ku hambana eka dyondzo leyi vana va yi kumaka eswikolweni swa le kule na swikolo leswa la kaya ke ku hava ku ku ku hambana hi ku tidyondzo leti phameriwaka ta fana hinkwato loko ku ri swikolo eh, swa tidyondzo ta le henhla eh ti-program kumbe ti-qualifications leti ti ti phameriwaka ti va ti ti ti ti voniwile kumbe ti regulatiwile hi council ya higher education swi va swi karhi swi fana xikombiso eh leswi dyondziwaka eUniversity of Venda na leswi dyondziwaka eUniversity of Limpopo swa fana ngopfu swinene na leswi dyondziwaka eUniversity ya Western Cape kumbe Cape Peninsula University of Technology a hi nge xikombiso ni la ku ya dyondzela timhaka ta nawu eh dyondzo kumbe program ya timhaka ta nawu ya fana eka tiyunivhesiti hinkwato hambi ku ri swikolo swi swa swa swa swa swa basic education eh kusuka ka va grade 1 ku ya fika aka grade 12 leswi dyondziwaka swi va swi karhi swi fana leswi dyondziwaka lomu ya makaya eh swi fana na leswi dyondziwaka kwale emadorobeni lero a ka ha ri na na na na na na nidi ya ku munhu a nga suka laha a tshamaka kona a ya lomu ya madorobeni hinkwaswo swi tikomba swi karhi swi swi swi swi ringana masiku lamwana mahaxi na vayingiseri no mina ni vona ku nga ri na ku hambana like um vana vo tala loko va ri ka grade twelve va va va um va va va apply ka tiyunivhesiti to tala mi kuma ku tut is the last option loko u tibyela ku loko o rejectiwa hinkwako ko a nga ta ya tut loko a acceptiwa hi kona a nga ta chuza ku yena u ya kwihi e mi kuma ku n'wana u acceptiwe kumbexani a a u c t kumbe se c p u t and u lava ku u lava ku ya explore u karhele hi ku tshama kaya ve ri kaya ka hisa sweswi swo taniya u lava ku ya cape town swa boha nge tshiki c p u t or u c t a ta

ri hole tshelede yo lingana ndi vhona hu si na phambano khulu ngayo zwi ya ngori muthu u khou ṱoḓa mini vhutshiloni o ḓivhudza mini u ṱoḓa a tsheva mini nda a ku na ku hambana ku fana mina a ni fane ni ya dyondza ambombela ka campus yin'wana ya tut ambombela mara ni vuye ni swi vona ku ku va i ri kule na ku va i ri kusuhani le kaya lexi a tswaku i ku va kusuhani le kaya hikuva loko no twa swin'wana swi tika kumbe ni swi twa ku n'wini dyi mali ya grocery hi swin'wana na swin'wana na swi kota ku khandziya ni ya tumbelanyana kaya for vhiki ni tlhela ni jika ni vuya xin'wana i ku i le kusuhana na le kaya so loko ku na swin'wana swi lava ku i kota ku va kaya swa emergency wa kota ku fikelela kaya a ku na ku hambana hi ku hinkwako ni ngo kombisa hi tiyunivhesiti ta TUT ti-campus ku ofariwa swi swin'we loko ku ri i course i course yini loko ku ri timodule i timodule tihi so a ku na ku hambana mara hi ku ya hi mina kumbe ni dyondza ku va kusuhana le kaya ni vona leswi swi nga kahle ku ri swa ku va kusuhana le kaya because ni kota ku fikelela kaya loko ni na xi xin'wana na xin'wana nyungubyisa kumbe ku tibaxiwa hi swona hikuva hi vona ku seketelana na ku va swi sungula ka timithini ta hina hi nyiketa vatswari tinambara ta vadyondzisi ku ri xin'wana na xin'wanyana lexi va lava ku xi tiva kumbe swiphiqo swihi na swihi xikombiso vo n'wana a vabya kumbe mikosi na swin'wana na swin'wana leswi va swi nghenela vuton'wini va kota ku va va hi fonela fonela madyondzisi ivi hi swi tiva ku humelela yini na loko nkarhi wun'wanyani va wele hi tilo like rifu makaya ku ri n'wana kumbe mutswari a swi kota ku va hi sapota hikuva hi ku ndzudzula pond kumbe two rand a ka n'wina yoloye a va ku a tlanga na xiyimo xo tani so hi vona matirhelo ya xiyimo xa le henhla a ka vatswari va xikolo lexi na vachara ya kona hi vona oda swinene a hi zangi hi vona vatswari kota ku boxichalani kota ku lwini swin'wana swin'wana swin'wanyana sweswi this game na yona ya hi phala swinene vana va dya hikuva eminkarhini ya hina swilo swa ri kona se hi vona vana va dya va dyondza va va ri kahle ku un'wana un'wana un'wana i va a sekerini hi kule so hi ka ta va khisa swinene hikuva loko xi ta ku endzhaku leyi minkarhini ya hina hina a hi nga dyi nchumu loko va bile ko huma exikolwanini ya tshama hikuva van'wana a va khumi swikhafutini hina hi nga ri na nchumu

i va mani lava nga vuyeriwaka hi rpl leyi recognition of prior learning yi vitana ku rpl muchudeni wa swi kota ku a a nga ya a ya a tiyunivhesiti especially ngopfungopfu lava a yi karhi mi vulavula hi vona mahaxi mi kuma ku a ni ri mimi va vula timhaka ta ti-three fifty ni kuma ku ri wa lolowa ku a ya tlhelela a ya tlilasini a ti vona ku ri dana dyondza na vana va hina so a nga teka ndlela leyi vitanaku rpl repopulition of pralining ni kuma ku nkarhi wun'wana wa tirha ni ti n'wi nyiketa xikombiso loko ku ri u ange n'wina mi mi kota ka media kwala ka sabc ma swi kota loko munhu a kumeka a nga ri na grade twelve wa swi kota because a university nga fika yi n'wi teka a endla degree ivi ta degree ya media studies or ko journalism a ri hava eh, eh, grade twelve because of experience ya kule yi n'wi pfumelela ku ri a kota ku vanhu va yi n'wi teka because experience ya munhu experience na content na curriculum swo fambisana university maxa so aka swifundza leswo ka swi nga tirhangiki ngopfu um ngopfungopfu ku fana na yona libombo a hi fanele hi teka dyondzo yi va xiphiqo xa hina muganga na swiyenge swa ku hambanahambana leswi nga kona a hi seketeleni dyondzo leswaku hi ta kumeka hi karhi hi tirha kahle vadyondzisi Eh, va lava ku seketeriwa hi muganga na na na tinhloko ta swikolo hi la ku vona ti karhi ti ti rhangela kahle kahle a ku tlakusiwi vurhangeri eh loko ku ri na mhaka yo fana na na na na ku kombisa ku vilela a hi voneni eh varhangeri va yima va byela lava eh, lava lava lava nga ku kombiseni ka ku vilela leswaku va na mfanelo ya ku kombisa ku vilela kambe vana a va yi exikolweni A hi tshikeni mintolovelo liya ya ku eh, loko ku ri na eh, ku kombisa ku vilela swikolo na vana va xikolo va va khomela nandzu ingaku hi swin'wana leswi swi hi saleriselaka ngopfu endzhaku kambe loko hi vona na fomula leya xifundza xa lipompu xi tirhisaka swi tikomba yi karhi yi xi tirhela ngopfu because yi yi yi antswisile mbuyelo hi ku hindza eh, 5 percent i mbuyelo wu kulukumba ngopfu swinene lero ni ngeke ni nge hlamali ngopfu ku aka tlasi ya 2023 hi vona xifundza xa Limpopo xi karhi xi xi xi phikizana na swifundza swin'wana va tirhile swinene na vadyondzisi va tirhile na swiyenge swa ku hambanahambana leswi nga na nhlohlotelo eka timhaka ta tidyondzo va tirhile xin'wana xi nga ni hlamarisa ngopfu i ku vona eh, eh, tikereke te le free state ti ti ti seketela eh, eswikolo Kasi lomuya KwaZulu-Natal ti-radio ku nga n'wina va va Munghana Lonene I'm sure i vanakulorhi wa n'wina na ti-community radio stations va seketela swinene eka swa tidyondzo loko ku ri na timhaka ta ku kombisa ku ku vilela vana va va va ka va dyondzisiwa hi switichi leswiwani I'm sure hi swin'wana swa tidyondzo leti hi nga ti tekaku hi swin'wana leswi swifundza swi nga tekaku tidyondzo letiwani eka swifundza leswi swi tirhaka kahle leswaku va ya mahlweni um swi va tirhela na ku antswisiwa ka muake muhaxi na vayingiseri miganga ya hina yi le ku kuleni swi nga leswi na muako yi fika laha yi karhalaka a hi ringeteni nyana swinene ku, ku, ku, ku, ku vona leswaku muako leyi akiwaka yi va ya xiyimo xa le henhla kambe aka hinkwaswo leswiwa mhaka ya vutihlamuleri ni vona ingaku yi na nkoka mhaka ya vutihlamuleri na vurhangeri hi yin'wana leyi faneleke ku antswisiwa ngopfungopfu aka swifundzha leswo ka swi nga tirhangiki kahle tanihi loko vana va ha sungula swikolo loko lembe ra ha sungula hi swihi leswi swi fanele ku endliwa hi swihi leswi vatswari va fanele ku swi endla ku va va lulamisela vana lava leswaku loko va ya sungula xikolo va nga twi onge vo cukumetiwa kambe ko endleriwa leswaku va ta va na vumundzuku lebyinene hi swihi leswi vana va fanele ku ku lulamisiwa eka swona a hi twaneni vativi leswaku va vula yini hi mhaka leyi um na pfuxeweta hinkwenu vayingiseri va munghana lonene na vahaxi loyi a vulavulaka la i dr tshikani nkanyane vuxomani I'm a clinical psychologist kusuka kwale xibedhlele xa n'wina xa Dr. CN Patudi Hospital. Eh namuntlha Ndzi lava ku vulavula ndzi karhi ndzi kongomise eka vatswari va vana lava yaka va ya sungula swikolo swikolo leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha ku nga ti-preschool kumbe ti-crash eka leswi ni nga swi vulaka i ku ri um vatswari loko vana lava va nga si ze va sungula xikolo hi fanekele hi va hi karhi hi va toloveta ku huwa na vona kwala kaya hikuva hi va hlayela tibuku hi endla leswi hi swi vitanaka ku ti-house play um ti-house play va yi karhi hi va hlayela tibuku loko va ya ku tleleni swi va swi karhi swi va dyondzisa leswaku ku hlaya swi na nkoka na ku va hi karhi hi va prepare maybe u nga acta as if u mudyondzisi kwala kaya n'wana a kota ku swi tiva ku ku na nkarhi loyi a fanele ku tshama a yingisela ku ri na loko se a sungula xikolo ku nga vi leswi n'wi tikelaka hi sweswo kona mingiseri wa munghana lonene fm makombandlela ni khense swinene loko u hi lombe ndleve eka madyambu ya siku ra namuntlha eka documentary leyi ni nga na ku tshemba leswaku u dyondze swa ku tala khense swinene eka muhumelerisinkulu wa documentary ku nga vona sisi ruth eh, maphophe hi vona muhumelerisinkulu eka documentary leyi kasi ni tlhela ni khensa swinene eka vaendzi va hina va ku hambanahambana lava nga hoxa xandla eka documentary leyi kasi ke loko a ri mina jaha ra mihlengwe mafosi try by force eka madyambe ya siku ra namuntlha ni ba mandla ni vuyelela eka wena muyingiseri loko u ni lombe ndleve ku fika emakun'wini ya documentary leyi a yini mahlweni hi seketela xitichi xa hina xa xirhandzwa munghana lonene fm makomba ndlela ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla a hi hlanganeni eka documentary leyi landzelaka